Omochakano emerongo etato neyemo. Bono Yakobo akaigwa aya basinto ba Labani bagoteba ng'a Yakobo oirire enibo yonsi ya tata, na ase enibo ya tata onyorire obotenenku obwo bwonsi abwate. Yakobo akarora ng'a Labani oonchokire, tari komorigereria buya buna botambe. Erio Omonene agakwana Yakobo, akamoteebia, Irana gochia ase ense ye chisokoro chiao, ase y'amate yao, na inche nimbe amo naye. Ase igo Yakobo agatoma abanto barangerie Raheli na Lea. Bagende geti asare korisia amaicho aye. Agwo akabatebia, Narorire ng'a Iso tari kondigereria buya reero buna botambe, korende Nyasae o tata obeire ore amo nainche. Inwe momanyete ng'a nabeire ngokorera Iso ne chinguru chiane chionsi, nonya nabo Iso obeire. okong'ainereria, na koonchora eng'eria yane ara ikomi, korende Nyasae tamoete ribaga gonkorera bobe. Ekero atebete, Echire nebisembe chibe eng'eria yao, amaicho onsi akabiara echire nebisembe. nekero atebete, Echire namagwari chibe eng'eri yao. Amaicho onsi akabiara echire namagwari. Naboigo Nyasae akarusia etugo ya iso, akaang'a inche. Ase engaki eria amaicho gachiireria ime, nkarigereria, nkarora ase chindoto ng'a chigoree echiache. echiachete amaicho, echiachie echia echiaete amaicho amarieme nigo chiare namagwari, na ebisembe, na chimechege. Erio omomalaika bw'Omonene akandangeria ase chindoto, Yakobo! Inche ngaitaba, naende aa. Aganteebia, Imokia amaiso ao, origererie orore, ng'a chigore echiaete amaicho amarieme nigo chiare namagwari, na ebisembe, ne chimechege. Inaki narorire onsi aya Labani abeire okogokorera? Inche ninche Nyasae ori kwaroche aria Beteli, aria ase. kwaumerete rigena, kwaumererete rigena amaguta rikaba esiiro y'ekeinyorio, na okandiera eira. Bono imoka korwa ase ense eye, oirane gochia ase ense eria kwaiboreretwe. Erio Raheli na Lea bakamoiraneria, Inee! Ntwatigaretie getari gose omwando ase omochie o tata? Tatokorete buna abamenyi? Inaki nigo atoinetie, naende akaria enibo eria yonsi. Inaki enibo eyio yonsi Nyasae arusirie korwa ase Tata nigo etotungetie intwe? nabana baito, ase igo ayio onsi Nyasae agotebirie yakore. Erio Yakobo akaimoka, akariinia abana baye na abakungu baye ase chingamia igoro, akaira maicho aye onsi, na enibo yaye yonsi eyio anyorete ase Padani-Aramu, akagenda ase ense ya Kaanani o Isaka ise. Ekero Labani konya achiire konacha ching'ondi chiaye amarionya, Raheli akaiba ebinyasae biaye bi'ogosasimwa, ebiarenge nyomba mwaye. Yakobo nigo agendete bobisi korwa o Labani, Omoaramu, tamotebetie ng'a nkogenda are sobo. agatama amo nenibo yaye yonsi eyabwate, akamboka orooche roria Euferati, akagenda gochia ebitunwa bia Gileadi. Ase rituko ria gatato Labani agateebigwa ng'a Yakobo otamire. Erio Labani akaira abamwabo bakamobwatia orogendo rw'amatuko atano na abere, akamoikeera ase ebitunwa bia Gileadi. Korende Nyasae agaachera Labani Omoaramu ase chindoto botuko, akamoteebia, Bwerende tobaisa kokuomania Yakobo, korende okwane nere ase obwororo. Ekero Labani aikerete Yakobo ang'e, Yakobo nere konya otenenirie eema yaye agwo ase ebitunwa bia Gileadi. Laban nere amo nabamwabo bagatenena chiema chiabo agwo. Laban akaboria Yakobo, Inki eke gwakorire iga, okweiberia na koira abana baane abasubati buna abasakorwa korwa ase esegi? Nase ki gwatamete gokeiberia? Tigwanteebia, Inche anga nagokoobete nomochengo, na amatera, na kobugia chikonu, na amakano. Naki otantigerete ribaga, inyunyunte abachokoro baane na abana baane abasubati, mbateebie ng'a bagende buya? Amaene, nigo gwankorerete egento ki'oboriri, ninde nokobua gw'ogogokorera amabe, korende Nyasae o iso nakwanete na inche ase obotuko bwaetete, aganteebia, Bwerende tobaisa kwomania Yakobo, korende okwane ere ase obwororo. Na bono gwachiire, ekiagera ore namaiga amange. Aya aba inka seino, korende naki gwakorete okaiba ebinyasae biane? Yakobo akamoiraneria, akamotebia, Nigo noboete nkarengereria ng'a nobaise kong'ura abana bao abasubati. Onde bwensi oranyore obwate ebinyasae biao goika intwe akwe. Tiga abaminto aba bare aa babe kirori. Rigia, koranyore kende kiao kere ase 'nde okeire. Yakobo tamanyete ng'a Raheli obiibire. Erio Labani agasoa eema ya Yakobo, na eya Lea, na ey'abakungu baria babere abasomba, tanyora kende. Agasoka korwa ase eema ya Lea, agasoa eya Raheli. Korende Raheli, konya obisire ebinyasae ebio ase egeikaransero kiaye igoro y'engamia, akaba obiikaransirete. Labani akariga-rigia eema ime, tabinyora. Raheli agateebia ise, Tata, konyabere, tobaisa kombea, inaki tinkonyara koimoka ase obosio bwao. ekiagera nimbwate engencho yaito intwe abakungu. Nabo akariga-rigia tabinyora. Erio Yakobo akabea mono, akoumania Labani ase okomotogonyera na goteeba, Nkomocha ki nakorire? Nebibe biane nakorire mbiribi, goika kwambwatirie nobororo engencho enga buna eye? Kwariga-rigirie ase ebinto bionsi ngento ki kiao kwanyora ao narentanire. Kebeka aiga ase obosio bw'abaminto na obw'abamino, bwatana ne inche naye. Bono inche namanyire bwoo, namenyire bwoo emiaka emerongo ebere. Ching'ondi chiao gose chimbori ekero chiabwate amarieme, rende terekereti, gose inche tinyenyeti chimingichi chinde chie riicho riao na gochiria, echiaitetwe nechinyang'au. Chingochirentereti, ninche omonyene nachiakanete, echiaibetwe mobaso gose botuko, ogachinsaba korwa ase amaboko aane. Eye nero yarenge engencho yane, riberera ri'omobaso boira rikaba rigonsamba nobokendu. Boganchanda botuko, ne chitoro chikaera korwa ase amaiso aane. Emiaka eye emerongo ebere imenyete bwoo, nabe nkogokorera emiaka ikomi na ene ase okonyora abaiseke bao babere, na emiaka etano nomo. Okonyora amaicho na emiaka etano nomo ase okonyora amaicho ao, na aya na aye gwabeire gokoonchora eng'eria yane ara ikomi. Onye Nyasae o tata, Nyasae o Ibrahimu, Nyasae oyio o Isaka, Airogete atarenge amo nainche. Amaene, nanga nigo gwanseria bono inde namaboko amasa. Emechando na emeremo yane Nyasae oyerorire, ase igo ere nagotogonyerete obotuko bwaetete. Labani akairaneria Yakobo, akamotebia, Abasubati aba nabana abasubati aba nabana baane, na abana babo, na barabwo nabana baane, na amaiche aya naro nayane, na bionsi ebi'oroche nebiane. Bono ninki ndanyare gokorera abana baane na abana babo baiboire. Inchuo bono tokore okobwatana, aye nainche, na korokwo inakobe kirori egati yao nainche. Erio Yakobo akaimokia rigena, akaritenena ribe esiro y'ekeinyorio. Yakobo agatebia abamwabo, Sangereria amagena, na barabwo bakayasangereria. bakayekora etui, bakariera endagera ase etui eyio. Labani akayeroka Yegari-Sahaduta, korende Yakobo akayeroka Galeedi. Labani akabora, Etui eye nero kirori egati yane naye reero iga. Ase ayio akayeroka Galeedi, naende akarokwa, ekarokwa Misipa. Naki nigo atebete, Omonene nere orabe ogotorigereria aye na inche, ekero torabe totaroichaini. Korende gokobachanda abana baane abasubati, gose gokonyuoma abakungu bande abaao, goetania barabwo. Manya ng'a nonya monto onde taiyo oyaroche. Rora, Nyasae nere kirori egati yao na inche. Erio Labani agatebia Yakobo, Rigereria etuya eye, ne esiira eye natenenie egati yao na inche, Etuui eye ebe kirori, na esiira eye ebe kirori boigo, ng'a tingotamboka etuui eye ninchiche bwo, gose aye togoetania etuui eye na esiira eye ochiche bwone, tokorerane amabe, Nyasae o Ibrahimu, Nyasae o Nahori, oyorenge Nyasae o ise obo, agamba ase egati yaito. Ase igo Yakobo agatiana ase oyio Isaka ise airogete. Yakobo akarua ekeng'wanso agwo ase egetunwa, akarangeria abanto baye bache koragera amo nere. Bakaba aroro ase egetunwa obotuko bwonsi obwo bwonsi. Ambichuni, Labani akaimoka, akanyunyunta abachokoro baye na abana baye abasubati, akabasesenia. Erio akairana gocha bwoye.